Ra ra ra ra ra ra ra ra. O, Pong! Oes mwy o siampŵ gyda ti? Wedi gorffen y botel yma. Brrrr! O ie, ti sy'n iawn! Gallir ailgylchu hon!
Ha! Ie, mae llawer o wahanol fathau o blastig y gellir ei ailgylchu. O'r ystafell molchi, ac o gwmpas gweddill y tŷ. O ie! Wi'n hoffi gem e! Ha! Ha! O'r gorau, Besta. Fe wna i ddangos eitem blastig i ti sydd i'w gael mewn tŷ cyffredin ar y ddaear, ac mae angen i ti ddweud os gellir ei ailgylchu neu beidio. Ha! Dyna hwyl! Tybed fyddai pobl y ddaear yn hoffi chwarae'r gêm hon hefyd? Ie, wir, ond bydd rhaid iddyn nhw wirio beth y gellir ei gasglu yn y biniau ailgylchu yn eu hardal leol gyntaf, gan fod pob ardal bach yn wahanol. Ond sut fyddan nhw'n darganfod hynny? Mae'n hawdd.
Gallen nhw wirio drwy deipio eu cod post i'r lleolydd ailgylchu. Bydd yn dweud wrthyn nhw yn union beth sydd yn cael mynd i'w bin ailgylchu a beth na ellir ei ailgylchu. Wel, mae hynna'n glyfar! Iawn, Pwgl! Ie! Dwi'n barod! Dewch i ni weld. Hmm. Potel sebon yw hon. Wi'n meddwl, um, y gellir ei ailgylchu. Da iawn, Buster. Ti'n gywir. Gellir rinsio ac ailgylchu'r botel. Ond gan fod gan y pwmp ddarnau metel, nid oes modd ei ailgylchu ar hyn o bryd, felly mae angen mynd i'r bin sbwriel. O, oh, wi'n gweld pong. Ha, ha. O'n i ddim yn gwybod hynny. Diolch, Pwgl. Wi'n gwybod nawr. Wyt ti'n barod am y nesaf? Dyma ni. O! Edrych!
Bath bach i ymolchi pong ynddo.
Na, Buster. Tybyn hufen iâ yw e. Be?
O, wel, dwi'n meddwl... Na, all hwnna ddim gael ei ailgylchu. Mae'n ddrwg gen i, Buster. Gellir ailgylchu tybiau plastig mewn rhai ardaloedd ar y ddaear. Fel poteli, maen nhw angen eu rinsio'n gloi cyn eu rhoi yn y bin ailgylchu. Ha! Wela i! Rinsio ac ailgylchu! Diolch, Pogo! Dyma'r nesaf. Ha! O!
Het yw hwnna! Ha!
Cynhwysydd bwyd ydy hwn, Busta. O, wel, wi'n meddwl y gellir ailgylchu hwn. Ah! Da iawn, Busta, ti'n gywir. Ah! Gellir ailgylchu tybiau gwag, cynhwysyddion cig, pysgod, llysiau a ffrwythau mewn rhai ardaloedd. Gwych!
Oh.
Dyma'r olaf, Buster.
Potyn blodau yw hwnna? Ma. Ie, fe allet ti dyfu blodau ynddo, ond mewn gwirionedd, pot iogwrt gwag yw hwn. Ah, wel wi'n meddwl y gellir ailgylchu hwn. Da iawn, Buster! Gall nifer o ardaloedd ei ailgylchu, ond mae'n rhaid iddo gael ei rinsio a rhaid tynnu'r caead plastig, gan nad oes modd ailgylchu hwnnw ar hyn o bryd. O'r gore!
Dwi'n deall! Diolch, Poogle! Ha, dwi'n hoffi'r gêm yma! Ha! Hei, Pong! Beth am wneud cân am yr holl bethau y gellir eu hailgylchu o gwmpas y tŷ? Ah, pa dyn potel twb a blwch? Twb a blwch, potyn potel, twb a blwch, twb a blwch, ym mhob stafell ailgylchwch. Potyn potel, twb a blwch, twb a blwch.
Clyfar iawn, Buster. Mae'r gân yna'n swnio fel ffordd dda o helpu pobl y ddaear gofio'r pethau y gallen nhw eu hailgylchu o bob rhan o'u cartref. Hoffet ti wylio ffilm o'r ddaear am beth sy'n digwydd pan gaiff plastig ei ailgylchu? O, ie, plis!
Yng Nghymru, rydyn ni'n defnyddio tua 725,000 o boteli plastig bob dydd. Mae modd ailgylchu'r rhan fwyaf i wneud pethau diddorol iawn. Dyma sut. Bydd y boteli'n cael eu tynnu o'r sbwriel gan weithwyr neu beiriannau. Caiff y poteli eu glanhau a'u didoli yn ôl y math o blastig gan offer is-goch. Yna eu trefnu yn ôl y lliw, a'i fflochennu. Bydd ffatrïoedd yng Nghymru yn troi'r fflochiau'n haen blastig ar gyfer pecynnau. a dolenni. Waw!
Mae'n anhygoel fod modd ailgylchu'r holl bethau plastig yma a'u troi yn rhywbeth newydd! Ydy!
Oeddet ti'n gwybod? O, na!
Dwi'n meddwl bod 'na fflach ffeithiau ar y ffordd!
Ww! Ha! Dim ond 25 o boteli diod plastig wedi'u hailgylchu sydd ei angen i wneud un top cni, ac mae ailgylchu un botel siampŵ yn arbed digon o ynni i grasu pedwar rownd a hanner o fara. Ond os nad yw pobl y ddaear yn ailgylchu plastig, mae'n cymryd cannoedd o flynyddoedd i dorri i lawr a dyw e byth yn diflannu'n gyfan gwbl. Mae cartref cyffredin yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio 480 o boteli plastig bob blwyddyn, ond dim ond eu hanner sy'n cael eu hailgylchu. O, na! Mae hynny'n waeth nag o'n i'n feddwl. Wnei di lawr lwyth o ffeil gwybodaeth, plis, Pwgl? Wrth gwrs, Buster. E? Pam ailgylchu plastig? Un, mae ailgylchu'n arbed ynni. Mae gwneud pethau newydd o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu yn defnyddio llai o ynni na gwneud pethau o'r newydd. 2. Mae ailgylchu yn arbed adnoddau. Mae adnoddau gwerthfawr fel yr olew a ddefnyddir i wneud plastig yn cael ei ailddefnyddio yn lle ei wastraffu. 3. Mae ailgylchu yn troi hen bethau plastig yn bethau defnyddiol newydd sbon, fel teganau, dillad a rhagor o boteli plastig.
Felly, mae ailgylchu yn 1. Arbed ynni 2. Arbed adnoddau 3. Gwneud pethau newydd 3, 2, 1, ailgylchu! Diolch, Pwgl! Wy'n credu bod e'n bryd i ni wneud darllediad brys! O'r gorau Buster, trosglwyddydd yn barod. Yn galw pobl y ddaear, galw pobl y ddaear! Eich tasg yw ailgylchu plastig. Rydyn ni angen eich help chi i roi bywyd newydd i hen bethau plastig fel pethau newydd cyffroes. Pob hwyl arwyr ailgylchu, mae eich planed yn dibynnu arnoch chi! Dyma Capten Bysta'n dweud, Ffarwel!